Thank you so much for joining us. Asibonge kakhulu kakhulu sisinomveliso eh ukuba sohlelo namandla kangaka. Sibingelele egameni lika Jesu even ama viewers ethu in Jesus name amen. Amen. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye bekubona uma ufikile uzoshare intshumayelo but they do not know ukuthi Bishop ubani. Mhlawumbe just kancane ukusiphi background. Oh God.
Uh Bishop en Ebuthelezi eh Mdala kaNkulunkulu nje osindisiwe. Amen. Eh sina pastor se faith in action eh e based ya Richmond. Mm. Eh amen.
Amen. Sibonga ukukhulu ukuthi uvume kuba kanye nathi khona la. Sizokhuluma ngetopic ebalekile kakhulu mm. that actually You know ukuthi I think ukuthi we need clarity on this thing because too many times usathane uyasiphuphuthekisa mm. and make it seem as if insindiso yalaba abavele sebesindisiwe simply mm. because uNkulunkulu usesayinile wathi usipholisha khona nama edges asewalungilungisisile mm. uyabona ngesikhathi sihamba sivuma ukuqhubeka ukuthi uNkulunkulu ashephe asize and leyo nto igcina yenza ngazuthi most people think ukuthi no salvation was for people mhlampe abakwazi ukubehave mm. you know uh, abangaveli kwi-background embi who are not orphans who have never killed who have never drank alcohol who have never done wrong mm. so namhlanje sobe sikhuluma ngakho lokho ukuthi he died for all ukuthi kusho ukuthini ukuthi he died for all so that everyone will not live for themselves now but live for christ jesus Mm.
Wow, hey itopic enamandla kakhulu eh sisile esikuyona namhlanje. Eh I think eh ukufika la si understand ukuthi usifele sonke. kudinga siqale si understand ukuthi sone sonke mm, eh because lento yakhe yokufa wayefe endaweni yethu but iba nzima ukuthi abantu be-understande uma bengakazi ukuthi sonile sonke mm. if ufunda ama-romans 5 uverse 12 uzwa uthi isono sangena ngomuntu oyedwa yes. lithi uyedwa wona uAdam mm. mase lizothi ngokona kwakhe sonke sonile mm. i think into yokuqala eh kudinga ukuthi wonke umuntu ekuvume lokho mm. ukuthi nje ngiyisoni hayi ngoba ngonile mm. ngizalwe esonweni nje mm. ngiyisoni nje ngoba ngiyisoni mm. not because of actions ngifisa leyo mhlawumbe ilunge kangcono because abaningi bathi athi mangenzi 1 2 3 4 5 shothi noma ngangasindiswa vele ngeright kanti isono sizalwe kusona because of Adam then sonke sonile then liqhubeka mase lizothi ke ngendoda eyodwa mm. futhi sasinda sonke mm, which is Christ mm. so i think we need ukuthi bazasi siqale lapho ukuthi understand ukuthi seems like a bloodline issue exactly yes asikuchuzile ukuzalwa esoneni mm. ngenxa kaAdam mm. nje sonke sonile mm. sonile in fact we also sorry babu yes. we also hear David ku Psalms 51 ethi ngazalelwe sonweni ngithabathwe khona yes, exactly yes. and sometimes when you read that verse you you wonder when you miss the whole point mm-hmm. ukuthi indaba uDavid athi wazalelwe sonweni mm. watholwa kuphi kanjani kwenzakalani you know Yeah, because we need to understand ukuthi uNkulunkulu mayidala umuntu originally bembeke kwindawo ethize. Mm. La abekade efike emvakashela khona. Yes. Because of isono umuntu waphuma. Mm. So ngesikhathi ephuma eh uphume futhi by the way uma ufunde iBhayibheli engakaxoshwa. Mm. Wafika vele uThixo sethi Adam Adam ukuphi? Seyicashele vele.
Imvelo nje yesono yamkhipha umuntu mm. from leyo ndawo. Ngesikhathi ephuma umuntu uNkulunkulu wagcina esethi kulungile ke umuntu uphumile kwabekwa ingelo seyigada indlela ebuyayo mm. lithi kwabekwa amakhekubhima iphethe inkemba mm. ezungazungezayo so uma sonke sesizalwa asisazalwa from the original place umuntu ayedalelwe kuyona mm. sizalwa vele sesizalwa ngaphandle then uma uJesu efika ke usefikele ukuthi uma khona okholwa uye mm. ekwazi umuntu ukubuyela kuleyo ndawo leyo mm. esasimele sibe kuyona so because from i-topic yethu namhlanje izothi um eh, usifele sonke mm. we need to understand why sonke ingoba vele akekho umuntu osendaweni ya-right sonke singaphandle noma ngabe uzalele emshadweni you are still outside sonke nje singaphandle mm. asikho la unkulunkulu ayesifuna sibe khona mm. because of adam mm. then sibonga ukuthi asisakwazi ukugxeka u-adam ukuthi mm. adam wasenza kodwa mm. ujesu wavele weza as a solution mm. from the mm. old testament baningi ama-solutions ebekhona mm. eh, ebekhona uNkulunkulu wathi akuhlatshe imihlatshelo eminingi but mm. zayihluleka ukubuyisela umuntu permanently mm. kuleya position mm. up until uJesu efika so le scripture ke sethu eh, eh, eh, second Corinthians chapter 5 verse 15 othi uJesu usifele sonke mm. I think that is very powerful yokuthi usifele abanendaba nabangenendaba mm. abamthandayo abangamthandi mm. eh is ubuzwe abaliwe ufele mm. sonke mm. you know to yes. lapho bishop sometimes you hear umuntu ethi pho ngoba usesifele sonke phela seyisusile zona pho usemukelelwane ngoba phela usewenzile umsebenzi yeah I think that yeah yes izinto ezinjalo lamagama athi usifele sonke liveza ukuthi igazi lakhe lichithekele for everybody for mm. sonke isona somuntu mm. umuntu ngesikhathi emamukele usuke seclaim evuma mm. ukuthi ngiyavuma ukuthi ngathi ungifela wawufela mina ngampela mm. futhi umonile ngesono kodwa sengicela ungihlala sengicela lingisebenzele mm. lingihlanze igazi lakho lokuthi usifele sonke lichaza ukuthi eh eh eh, eh wonke umuntu mm. njengamanje akasakwazi ukufela ngaphandle e kukaNkulunkulu efela esonweni uma ethanda ukufela kuNkulunkulu mm. sengaba ichoice uJesu wayizela ukuthi nje njengamanje wonke umuntu uma efuna ukuthi eh, ebuyele back kuleya ndawo leyana enoNkulunkulu mm. wonke umuntu ngimkhokhele yes nali mm. igama right ngikhokhile ngegazi lami yes ngikhokhile so usifele sonke sonke i think that's why it's very powerful because le part ezothi manje ukuze abaphilayo i mm. think enye leyo fanele mm. sibusizama uyi-analyze ukuthi mm. isho ukuthini ukuthi usifele sonke ukuze abaphila bengasayiphileli bona that is another part but the first part from this verse eyokuthi nje sonke mm. sibaliwe this is also to say ukuthi yes baba mm. this is also to say ukuthi wonke umuntu umele ukubuyisana noNkulunkulu ngoba sekhe isizathu of staying away and outside mm. because everyone has been died for so akekho umuntu osile ngaphandle ozothi no mina ngoba ukulunga kwemvelo nginakho mm. angidingi angaze ngibulale umuntu angidingi buke lapha ekhaya ngiyenzeka ukuthi uhlezi ekhaya ubungakasenzi isinqumo ngoba ubuka wena ufocus enyameni ukuthi kuphi ukwazi ukwenza enyameni kuphi unqoba enyameni but what about your spirit ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umuntu umele ukuzalwa kabusha and i remember when jesus was mm. answering unicodemus mm. ukuthi he was confused ukuthi do i have to go back to my mother's womb now yes ngizalwe kabusha mm. why is it so important ukuthi umuntu azalwe kabusha kubalulekile because lo, lo muntu vele lo eh, umuntu azalwa ewuyena from esibelethweni uzalelwe esonweni so yilo muntu lo xabene noNkulunkulu lemvelo engaphandle kombuso so ukuzalwa kabusha kusuke kusho ukuthi kufa this part le endala exabene noNkulunkulu sekuzovuka iphathi entsha mhlawumbe enye into that is very important omunye uzobuza ukuthi eh why ezefe ungifanele yini Mm. If you are reading Romans 6, verse mm. 23, uthi the wage of sin mm. is death. Mm. So njoba sonile mm. ikhona inkokhelelo yokuthi umuntu wonile ukufa. Mm. Mm. So ukube bengasifelile bekufanele kufe thina because which was the same thing that happened to Adam ukuthi he sinned and then he died spiritually in a relationship and communion with the Lord. Cela nje ukubamba lapho la. Yes. Buya lapha ekhaya sothatha ikhefu siyabuya khona manje ngiyathemba ukuthi kukhona okuthola ungakhohlwa ke egcineni kohlalo. Khona umfundisi uJobe uzobe sitshela ukuthi uJehova uyayala izingelosi zakhe ngathi ukuba zisilondoloze endleleni zethu zonke zisithwale ngezandla zazo singaqhuzuki ngonyawo etsheni. Siyabuya khona manje. Yes Bishop. Before sambe sitolo ubusakhuluma ngale part le yokuthi kungani umuntu kufanele azalwe kabusha mm. nokuthi the wage of sin is death yes exactly yes. yokuthi uma elithi usifele sonke kwakubaleke mm. ngani sangaze efe mm. kwakubalekile ngoba ayikho into ekwazi ukukhokhela isono mm. ngaphandle kokufa once kwanesono mm. fanele kube khona ukufa mm. kwanesono kudingeke ukufa mm. even from eh, uAdam noEva masebonile bagqoka amahlamvu mm. ahluleke ukubakhava mm. uthixo waze wathi akubulawe imvu bethatha isikhumba bembathi mm. kwafa something mm. whenever nje kunesono kukhona okufayo so mayingake mayingekho okufele kuzofa mm. wena because if kunesono ekugcineni mm. fanele sikhokhe yes, and yes, sikhokha yes, yes.
ukufa mm. yes. i like the part lo show ukuthi uma umuntu engaphenduki mm. you know amukela ukuphila ngalowa mfela kufa yena kufa yena because khonto fanele igcine mm. ifile yes that's very dangerous mhlawumbe ungathi ukwenaba kancane kuleyo part mhlawumbe enye into ofanele sizame ukuyilungisa yokuthi uthi uNkulunkulu Adam ningadli la mm. uchaze ningoni mm. nadla nofa nokufa should nona nofa ngokufa then uma sebedlile uyabuya uyabamemeza bayasabela uyothi omunye pho bafe kanjani mm. that was a spiritual death not umngcwatsho kunidi ukuchaza lokho ukufa esikhuluma ngakho mm. ukuthi ukufa kwakuyilokhu kokuthi uma sefika uNkulunkulu abajwayele ukuhlangana khona mm. umuntu evele ebaleke ngabibiko bibically ufa spiritually ungabi naNkulunkulu mm. so masikhuluma ngokufa okuphakade sikhuluma ngokushuthwa niphakade lakho yoba ungenaNkulunkulu kuyiphakade mm. so we need ukuthi sichaze lokho ukuthi ukufa esikhuluma mm. ngakho uyothi mina ngiyasidla isona kodwa nakho ngiyaphila uphila physically futhi nginemali futhi ama blessings aya flow and all that yes uphila physically but your spirit eh ayikho kuNkulunkulu uma ungafa kuleso simo uzofa ungenaNkulunkulu Eh usalapho nje baba ukuthi omunye umuntu uthi ncane nakho ngiphilela impilo yami ngithanda ukuyiphila kodwa ngiyaphila ngiya right futhi ngiyasutha and all that and ngifuna ukuthi silungise le part yokuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu aphile emoyeni ngoba phela ukuphila enyameni akufana nokuthi awukho ukhona mm, mm. mm.
leyo fanele sibuyele ukuthi umuntu konje ucreatwe kanjani uNkulunkulu umuntu umbumbe ngenhlabathi which is a physical mm. part mm. uma seyibumbile yanganyakaza mm. okuvele ukuthi umuntu kusho ukuthi akayena mm. u physical part yes. emva kalokho wabe semphefumulela mm. efaka umoya from there lithi bible umuntu waba umuntu ophilayo mm. so kusho ukuthi umuntu akayena i physical part yes. lengaphandle mm. but umuntu lo ngaphakathi mm. so lo ngaphakathi kubalulekile ukuthi ephile mm. ukuphila kwakhe kusho ukuconnecta nala asuka khona mm. futhi lo ngaphakathi uma ephila uyamphilisa lo ngaphandle exactly kodwa lo ngaphandle ukuphila kwakhe akumphilisa ongaphakathi exactly ngoba uthatha umunye kuthi kuhamba kahle konke sisho thina kodwa yena uma sehlezi yedwa mm. uyeza ukuthi akukho ukuthula akukho ukuphila ngaphakathi kumina so ukuphila ngampela komuntu akekho lokho kwangaphandle yilokho kwangaphakathi mm. yes. i think it relates back to into yokuthi kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kepha lilahleke lokuphila kwakho phakade yes ngethemba mukele lapha ekhaya ukuthi kukhona okufundayo mhlawumbe nawe uyabona ukuthi yazi i have to make a decision i am encouraging you ukuthi you need to accept christ jesus guys we cannot do it on our own even noma usukristu jesu you can't do it on your own you still continue to depend on the grace

so that we continue to live accordingly and be revived and refreshed. Yeah, angithi I think there's a powerful scripture I think liphindwe kaningi kumaHebrew mm. elizothi olungileyo wami uyophila ngokukholwa. Mm. Le le yaphathi ichaza ukuthi eh uNkulunkulu usidesignile nje mm. kule level yokuthi ukuphila kwethu kube nale ngxenye ye-unknown eyaziwa uyena le le mm. yokuthi angazi la kokwenzakalani kodwa mm. kwazi yena mm. wenze nje ngamasibomu ukuthi nje akube nengxenye wena ozoba clueless ngayo uthembe mina so once saxebuka kuyena sangathemba yena sangancika kumoya ongcwele sangancika kuyena that's where ke qhamuka sekuvela i-anxiety sesiyaqala manje yabo leso

ukuthi we can't can we move on to the order something yes yes ngifuna nami ukuthi le le le verse le le, le team verse yethu mm. siyibuke yonke mm. because ithi eh, eh eh ufele bonke mm. then mase lingasho ukuthi ukuze bonke bephilele yena mm. lithi kodwa ukuze abaphilayo mm. ngifuna ukuthi sike si-analyze lisho ukuthini ukuthi abaphilayo yes no no no because lizothi eh, eh, then abaphilayo bephilele yena bengaphileli bona ukuthi ufe bonke ufele bonke kodwa akafuni bonke bephilele yena mm. uthi kodwa abaphile afale bephilile yena mm, mm. i need ukuthi sikubuke kafishane lokho mm. to understand that scripture we need to understand Ephesians 2 verse 1 ozothi uniphilisile nani nanifile ngezono zenu nangayiphambe kozenu uphole ukhuluma nabazalwane uzothi yazi nina njalo niphiliswe nanifile eh, yes exactly wathi awusasife kanjani uthi ngezono zenu nanifile yes, yes. so kusho ukuthi uma size enkosini sivele kuthiwa sesiyaphila mm, amen sesiyaphila mm. okay kusho ukuthi mangingekho enkosini biblical engifile mm.
yes that's um, true that's true and sometimes when you share such scriptures kuba ngazuthi you being judgmental i've come to realize the word of god mongekho endaweni right it's judgmental it offends you yeah yeah, yeah. yes typically ngifile eh, eh ngifile uma nje ngisesonweni ngifile then ingakho uma sengikholwa lithi sekuphilisile nawe mm. ubufile mm. then le scripture ke sizothi usifele sonke kodwa ukuze abaphilayo bengasaphileli bona shuthi uma ngiphuma nje esonweni Eh, ngimukele ukuthi Jesu ufele mina ngiyakuvuma ukuthi ungifele ngivele ngiphile mm. ngesikhathi ngiphila lithi ke angisayiphilele mina sengiphilela yena now i need to find the way to live the yes. truth on how to live in this new life cela nje ukubamba lapho yes. shobile lapho ekhaya sithathe ke khona manje siyabuya yes ukuze uthi ukuze abaphilayo bephilele yena mm. uh bengaphileli bona mhlawumbe indlela elula sesinomveliso ngi ngi ngi ngi ngifika angithi noma wena ufika mm. ngikhonjwe ngesibhamu sengiyafa mm. mm. mase uvele ungisiza in the point la khona fanele ngife khona mm. after that ngokwami ingqondo yami bethi impilo yami iphelile namhlanje mm. ngiyafa anginalo ilungelo uma usungicela noma yini kusasa ngingayenzi mm. ungathi egijima uze la ngizela sisilake ngikweneta impilo yami ngoba yami impilo yayisephelile mhla ufika Mm, mm. nanoma ngiyaphila mm, ngiphilela ingenxa usufikile wangisiza so ingakho uthi uma sesisindisiwe uthothi intando yethu iyagcina ingasenzeki sesikweneda lo sesiphilela yena why and mawuzama ukuyiphoqa futhi intando yakho ukuyenza there's always a price to pay ubuyela kubheke kufeni you know yes there's always a price to pay uyithola uso frustrated kodwa ukuye

continuing to seek the truth mm. ukuthi lo ngifele kusongifele sengifikile what do you want me to do exactly mm.
umphilisele mm. siphilela i think sesiphilela nje lokho ukuthi konje ubumphiseleni ithini into ufunani hmm. ufunani i think impilo yethu nje as christians mayithambe ninive uye ninive moyethashishi then storms will come exactly mm. savuka isidomo mm. eh, eh, eh, uma kodwa esephume enhlanzini mm. indlela ise iobedience indlela esenayo ngayo mm, mm. is because wayesephume kufeni mm. selalela yonke ke manje into selalela yonke ukuthi ngifike ngithini so i think as christians sisuke sizilimaza thina Mm. ungafuni ukumlalela osiphilisile yeah that's true that's true because ukuphila kwethu thina kusuke kahle kahle sikwase kuphelile mm. kungasekho wafika yena wasiphe yakhe impilo mm. wasikhaya impilo this this this uJesu yo mfethu kwesikhathi omunye umuntu ukexake ukuthi yini lengaka ngoJesu ngoJesu you know uma ufunda basekhoke into u-517 uzothi kanjani umuntu mase Kristu isidala esisha kudala mm. kudlulile kuvele okusho i see that scripture but ngezansi kune scripture sizothi wayengenasono lithi kodwa wenziwa mm. isono ukuthi sina senziwe kasha sinesiyakhe kwavele nje kwane exchange mm. and it's amazing mangabe uchaza bishop uthi na wenziwe isono into ayingesiyona nathi uma sesikuye you know sesinkulunkulu ngokristu jesu siyenziwa but thina it's amazing ukuthi senziwe into enhle kodwa we resisted but christ jesus had to be done something that was painful but, yes, but he took it and obedient yeah. in obedience yeah yeah yeah that, that, that's really really amazing mm. ukuthi uJesu wavuma enziwe into embi mm. thina sifuna ukwenziwa into embi first of all
siyasinqaba senziwa ukulunga kwakhe yes wow mm. wow but i think enye iphathi ongamele sizibe sesinomvelisi iyo leyo ukuthi eh we we we need to understand ukuthi ake akekho umuntu onganqaba ukusindiswa mm. akekho umuntu onganqaba ukuba noNkulunkulu but there is a some force yes exactly. evil force behind exactly. an enemy mm. usathane osukelwa mm. Eh, okudinga sike siyibuze ukuthi yini elwa kangaka mm. into enkulu eh, okufanele uyazi ezimlaleli yokuthi ezosibukele eh, ukuthi usathane ulwa ngoba wayeyenye yengelosi kaNkulunkulu izulu uyalazi mm, uyayazi ipresence uyayazi iglory wazi kahle akakuvimba into enangayazi mm. lento yokuba noNkulunkulu yokuyakwazi ukuphathwa ngezakhe izandla wazi kahle ungazi uxake ukuthi why whenever uthatha istep sokusondela kuNkulunkulu vele kuvuka izimpi mm. kuliwe kangaka kulwe from within even kwi-surrounding yakho mm. is because the enemy knows indawo yakuyona manje mm. ukuthi hey
ngemvumehle ayikho into engakhompekishwa naleya ndawo mm. so siyaphoqa-ke ngamanye amagama mm. ukuthi nje ngiyakuphoqela ukuthi nje mm. angisindiswe ngiyakuphoqa ukuthi unkulunkulu yenze yakhe intando kimi it's not easy siyalwa Mm, that's ukuthi very true. uNkulunkulu kwenze kwenze because Fana nokuthi even backsliding, I don't believe ukuthi khona umuntu odecide u backslide. It happens because there are forces behind Mm. Exactly. Mm. everything, you know. But ubone ukuthi lo muntu uyalwa, uyaphokophela, uvuka ngempela. Ubone ukuthi yabo njengamanje Lord ngiwile.

that we, we need to, to understand mm. uh, ukuthi nje as much as unquma kodwa mm. there is some mm. uh, that esuke behind isinqumo mm. sakho so kufanele nje uma unquma unqume not based ukuthi uyasithanda kangako mm. uthi hayi i feel good mm. uma nginquma kanje is more than ukuthi sifila kanjani it's about ucabanga internet yes ukuthi
ingunaphakade yami mm. ngizoyichithela kuphi mm. i think iyo lento yokuthi ngisho uhlezi phakathi kwabantu lento yokuthi ngenxa isikhathi esesenaso ukuthi noma sebedecide-ile but ube nayo lento yokuthi yazini as much i had decided to go against the will of god but ngiyanquma nkosi again cela ukuhlala nawe jesu mm. cela nje ungavumi ungiphume esandleni sakho noma ngabe wenzakalani simply because you understand ukuthi i cannot afford even to live ngekule Iyike ke ya eternity. Naleya eternity I won't be able to survive it. You know without your presence. Mm. Ngikudinga manje ngikudinga nakusasa. Exactly. Yes, yes.
Exactly. Mhlambe amazwi akho nje Bishop sesiyele kuvaleni interview yethu. Sesivala mhlambe ngakufaka into ethi uyothi omunye waye uNkulunkulu angavele ngihlule nje eyifohle fohle mm. fohle eh, eh, eh, nakhuzana uNkulunkulu ispontshi ke uThixo wasipha igift igama layo ichoice mm. igift yokukhetha
uma sibuka usibuka njengoNkulunkulu mm. because unengxenye yakhe kithi uyafohle imini kodwa kumuntu uma engasemnyango uyangqongqotha
daily futhi actually daily so uyakuhlonipha mayeza kuwena akezi ngaphandle kwentando yakho mm. uyamenywa mm. ngoba uyakuhlonipha uNkulunkulu bakho mm. eze uNkulunkulu so ngiyafisa simuphe mm. eh, ilungelo mm. empilweni zethu amen as our god Amen. Thank you so much Bishop. May God keep you for us. Sibongile kakhulu kukhona sikufundela namhlanje. Amen. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi awugcinile usazobuya siqhubeze le topic. Amen.
Amen. Amen. Well, lapha ekhaya thank you so much for taking your time and watching the show. Siyahamba khona manje siye cafe masibuye ukhona umfundisi Job.